Selamat pagi ngagai semua bala nembiak pengajar. Nya alai tuuh baru kitai ba tusun pelajar basa Iban taun satu. Nya alai baka ke sehari tu uhh pagi tu kitai ka meda ba uhh unit pelajar kitai ba unit enam uhh Aku Sayau ke Sungai. Nya alai pelajar nemu kitai rindu. uhh rindu ku mandi ba sungai uhh nya tadi engkeman da enggau tajuk kitai uhh enggau tema kitai aku sayau ke sungai uhh lebih agi musim diatu uhh musim angat uhh nadai uhh sepedau pengajar neruska pelajar pelajar ngarap ka kita tadi gerai uhh ngajar pia uhh pia pengajar tadi gerai lantang uhh. ngarapka kita bisi nulung apai indai mega lebuh maya ba rumah. Kitai terus enggau pelajar bangsa Iban kitai. Nya alai uhh kitai beratika objektif pelajar uhh ba uhh objektif pelajar kitai baka atas hari tu nya ba pengujung pelajar lagi uhh pengajar ngarapka bala kita ulih. nyambung randau madah ka bansa ikan sungai ti ditemu iya kita ulih nyambung randau lalu madah ka uhh nama bansa ikan ti ditemu kita uhh di Kelala kita iya nya lebih agi ikan sungai. Geban bantu ti dikena kitai iya nya. Teks lambar empat puluh satu enggau empat puluh dua nyadi dua iti aktiviti lagi uhh ba bup teks ne. Udah nya bup aktiviti iya nya ba lambar tiga puluh lima. Nya alai iya pengajar ngarap ka kita tadi ulih nyedia ka uhh dua uhh kereban uhh kereban ti dikena kita belajar ti ulih sedia ka lagi uhh. kitai terus enggau belajar iya nya buka ba lambar empat puluh satu dulu. Okay aram kitai meda sama sama aaa bup teks lambar empat puluh satu ye kitai bacha sama sama nyadi kita sama sama enggau pengajar okay buka ba bup tu eh. Okay ulih peda. buka ba lambar empat puluh satu jadi kitai bacha sama sama ara mending enggau bejaku bacha lalu kelulu ka randau di baruh tu aaa ki enggau uchu eh si dua iku tu uchu eh dia pulai berikan sap tajuk dia nya pulai berikan aki tadi pulai berikan jadi diambat. dua iku uchu eh beratika tax kita. Aku bulih amat nuan ikan aki. Kati enggau ikan nya aki uhh jadi nya tanya uchu eh neh uhh beratika mega bisi uhh nombor diberi pengajar ngaminka kita ulih macha enggau manah eh. Ambi kitai nemu ni pita iti bacha dulu kedua ketiga keempat aaa da nya saut aki bisi bulih uchu kelimpah hari ka lauk kitai sekeda tau ga dijual aaa nya ko saut aki seduai yeh bisi bulih ko iya ti lebih lagi ulih dijual aaa tanya uchu siko eh iata. chura aaa mensau ne. Nama bansa ikan ulih nuan aki aaa nama bansa ikan ulih nuan aki. Bisi ikan baung aaa saut aki bisi ikan baung keli banta aaa diatu kita ulih nyambung nama bansa ikan ti dikelala kita. iya ngagai jangka dia uhh pengajar bisi mega nulis ba slide ne baka ikan tuman, ikan jua uhh ikan pelasi, ikan tapah, ikan kiung, ikan bangah, ikan lajong ato tadi semua bansa ikan sungai iyen bisi ditemu kitai. ba sungai kitai ba menua Sarawak tu. uhh nya tadi ba labar empat puluh satu randau uhh aki enggau uchu nya eh. Diatu kitai ngalih ngagai labar empat puluh dua. Peda ba labar empat puluh dua agi aktiviti aram mending enggau bejaku uhh aktiviti ke dua tu. Perati lalu kerandauka gambar di baruh tu. Lebuh kita peratika gambar bisi anak panah dia, pengajar bisi meri numbur mega ngambika kita nemu ni numbur satu, numbur dua sampai numbur lima dia eh. Ok kita meda sama-sama terubah eh. Perati lalu kerandauka gambar di baruh tu. Ningkan enggau aki Wat ngaga ginti. Nemu ginti? Kala nginti ikan, pengajar ngarapka kita nemu perengka kena ngulih ikan tu ginti. Kitai meda proses iya. Keni proses iya ngaga ginti tadi? Keterubah ngambi takang ridan. Ngambi takang ridan. uhh batang ridan ti diambi dipantap seduwa iya uhh nya tadi ningkan ku aki nemu ridan tu ridan tu sebansa pun asam uhh idup ba paya nya agi kiya nya dikena orang ngaga jintik uhh keterubah iya. Udah nya keduwa tadi ngeris takang ngeris tu uhh muai duri iya tadi nya disebut ngeris. baka ngeraut enda agei ngeraut ta meh iya muai muai ka duri laban ka redan tu bisi duri uhh nya nombor dua ti ngeris. Tanya nombor tiga mantil mata ginti uhh meh reti mantil mantil tu nyambung uhh mantil mata ginti nyambung mata ginti enggau tali tali tansi uhh biasa kitai tadi ngena tali tansi. uhh udah nya iya ke empat nanchang pelampung uhh nanchang pelampung uhh nya ke number empat uhh bisi mega pelampung tadi kitai kena ka timah ngambika mata ginti tadi ulih. uhh tama ke dalam sungai iya enda anyut ulih uhh ai eh ulih arus ai. Udah nya iya kelima uhh nginti uhh kelima tadi nginti uhh nya tadi proses bekeni ngaga nginti sampai ka ningkan enggau aki wat tadi nginti. Okey, peratika soalan ke ba ati. Nama chara bukai kena ngulihka ikan dalam sungai? Nama nama chara bukai kelimpah ari kitai nginti. Ye, pikirka dia. Kitai ulih ngena bubu, kitai ulih ngena jarin, enti nemu nyala kitai ulih ngena jala. Bisi agi agi kelia. Ok orang mega ngena tubai mangkong tubai uhh tu di kerja maya agi kelia tama chara tu tadi enda betul laban iya ngasuh ikan tadi uhh punas. uhh nya tadi dua iti latih iya tu kitai ngalih ngagai uhh latih kitai. Jadi sedia enggau bup lambar tiga puluh lima bup aktiviti ya. Buka ba lambar tiga puluh lima bup aktiviti eh bup surat tu eh biru tu. Okey peda ba lambar tiga puluh lima. Ah peda ba lambar tiga puluh lima dia. Unit enam aku sayau ke sungai. Tema iya aku sayau ke sungai. Aram mending enggau bejaku. Okey, peratika bisi uhh pita tiga pita da beri pengajar nya eh ngamin kita nemu. Deh meda A dulu. Aktiviti A, kerandau ka peneleba nuan nginti. Okey, kala nginti uhh tentu kala nginti uhh ba sungai enggau apai enggau indai. enggau bala madik mega eh. Okey nginti tu kitai ngulihka jekan eh ngena mata gindi aaa da nya bi kitai meda bi. List ka bansa ikan ti bisi ba menua kitai. Okey list ka. Kitai ulih nge list ka nama bansa ikan ti ditemu kita. Enda sekali ka ulih ngelis bansa ikan ti udah diberi pengajar tadi baka enda tuman uhh sida empelasi, tapah, lajung, lampam uhh sida kiyung tadi uhh enda ulih mega lis kelimpah ari ikan bukai ti ditemu kita. uhh nya tadi aktiviti B. uhh ditu kitai ngalih enggau aktiviti ketiga nya C. Nyentilka Penyentilka titik lalu churak enggau terang ba penemu nuan nama bansa ikan tu. Nyelai kasih tu tadi kita menyentilka titik ne uhh udah kita nyentil titik tadi lalu kita churak. Churak tu warna ke uhh warna enggau manah. Neh. Aa udah nya ti udah tembu aa kita aa neka ka nama bansa ikan tu. Sekali ka ikan tuman, ikan keli, ikan baung. Neh. Aa ulih tulis ba baruh ti bisi aa ruang nya lagi eh. Okey, tau nya, nya neka pelajar kitai. uhh temu baru kitai ba tusun pelajar ke bukai la. Empu pengajar. Harap ka kitai temu baru uhh gerai nya mai.